Э. О. Буш башак, башлыйк. О. 20 ел хезмәт биргән, 20 ел хезмәт күрсәткән Тимоти Black Star, ягъни Кара Йолдыз компаниясеннән китәргә мәҗбүр булды. Сәбәбе Нәрсәдә микән? Ну, кемнең нинди фикердә? Рәсми, рәсми рәвештә сәбәбе әле ачыкланмады, я әйтәсе килмидерме, я нәрсәме. Ну, үзебез әзрәк э, фикер йөртеп карыйк әле.
Карыйк. Мәсәлән, ә мин ничек уйлыйм? Әйдә әле. Менә аңа бит инде хәзер яше дә бар, ул бит инде теге 16 э, яшьлек маңка малай түгел. Бит инде 35 яшьләр. Ну, пока шуңа ошаган ул. Үзенең кыланышлары белән 16 яшьлек малайга манка малайга ошаган. Монда ручка белән сәдер ясаган әйе. Юк, менә әйтәсем килә, 35 яше тулган бит инде. Курчаклар җыя. Шул тирә, шул тирә. Менә уйлап карагыз, ничә күп вакыт узарга тиеш кеше 35 ел үткәннән соң гына аңлаган үзенең Тимати түгел, ә Тимур Юнысов икәнен аңлап, ниндидер Кара йолдыз саң исемдә шундый бит. Янына китеп, ана алтын ай булса, бер яш, бер хәл. Шулпан корпорациясе булса. Шулпан корпорациясе. Просто йолдыз корпорациясе булса. Ансы да әйбәтрәк.
Теге татар радиосында алып баручы бар бит, э, диме? Гибадуллинмы? Гибадуллин инкорпорейтед. Гибадуллин инкорпорейтед. Менә мин ничек ясалар күптән түгел генә.
Менә сез ничек уйлыйсыз?
Әйе, мин ничек дип уйлыйм? Менә син үзең нинди фикердә? Миңа калса, бәлкем, кризис булгандыр. Нинди кризис?
Ул бит аның акчасы күп ич. Юк, тыңла, тыңла.
Кризис. Егор Кризис. Подловил, подловил, тотып алды. Егор Кризис, әйе. Бу качты корпорациядән Әйе. шул. Һәм дә инде L1 качтылар. Әйе. Һәм ар- артларыннан Артларыннан Тимур Тимур, Юнусов әйе. чаба. Егетләр! Оу! Кызлар! Сез монда. Әйдәгез, бераз позитиврак яңалыкларны чәйнәйк әле, э, күңеллерәк. Мәсәлән, шулай ук берникадәр, берникадәр, берникадәр татар YouTube киңлекләрен актаргач, без Айдар абый Галимовның клибына тап булдык. Айдар абый Галимов, күрәсең ничек? Айдар абый Галимов дигәч,

О! Хәтта әйтеп тә булмый. Менә әгәр дә теләгең бар икән, сиңа әгәр дә мәҗбүрләп әйттерер икән, әйт әле, Айдар Галимов начар җырлый. Менә әйтеп кара әле, Айдар абый Галимов начар җырлый дип әйтеп кара. Давай. Айдар абый Галимов әйбәт җырлый.
Айдар абый Галимов. Әйе. Э, аның клибы, аның клибы Йөрәк яшь дип атала. Йөрәк яшь йөрәк түгел, Йөрәк яшь дип атала. Ансы аңлашыла, нәрсә бу операциядән соң андый җырлар бик күп була. Әйе, аның хәтта клибындагы не катнашучыларына игътибар итсәң, алар Айдар абый э, э, яшендә шул тирәдәрәк инде, әйме? Яшьтәшләре. Яшьтәшләре инде. Юк, дөресрәге, синең белән тормыш юлында теге иң зур теге вакыйгалар вакытында синең яныңда гел яшьтәшләрең. Мәсәлән, мәктәпкә барасың, син беренче класска керәсең вакыйгамы? Яныңда яшьтәшләрең. Әйе. Мәсәлән, туй, туй бәйрәме, туй бәйрәме якында яшьтәшләрең, э, җирләгәндә.
Яшьтәшләрем. О. Сәләтле кеше ул бөтен җирдә сәләтле, шулай бит? Килешәм, килешәм. Менә мәсәлән, әгәр дә бу клиптагы Айдар абыйның подтанцовкасына, ягъни биючеләренә игътибар итсәк, Алар аерым җырлый башлаган. Менә.
Карап китик. Китә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яп, яшидек, яшидек кичә.
Бу Ризат һәм Ризат һәм Рамазанов.

Ризат һәм Рениза Ризат һәм Рени... Зинира Рамазановлар ә, Айдар абый подтанцовкасыннан китеп, яңа клип төшергәннәр. Ой, ә. Айдар абыйның подтанцовкасыннан китеп, беләсезме кем сыман?
Кем?
Тимати сыман. Юк, сез ә, сиздегезме?
Айдар Галимовның клипмейкеры, миңа калса, ә, Рифат Зариповның сыман. Әйе, әйе, әйе.
Теге ни шикелле? Нәрсәгә уйлап чыгарга, уйлап чыгарганнар бит инде. Бу э, идеяләрне туплаучы. Адаптация.
Адаптация ясаучы.
Әйе. Уңышлар сиңа. Айдар абыйның клип ми ке һәм э, Ризат һәм Зинира Рамазановлар э, сезгә иҗатыгызда зур уңышлар һәм
не бәхет шатлык Тауфик. Резят хан Зинира. Зинира Рамазанов. Вот исем булар. Резят хан Зинира. О. Алга таба дәвам итәбез. Җәй Июль-август ул инде э, мәктәпне тәмамлаучылар, э, абитуриентлар өчен бик тә кызу вакытларның берсе, чөнки сезнең алдыгызда сайлау моменты килеп чыга. Ул да Да. булса, э, кайсы югары уку йортына документларны бирү соравы шулай бит инде. Мозгов Мөһим нет, сайлау. мозгов нет, иди в пет, есть чуток, иди в кулек безнең вакытта. Шунысын бар исең, да? Шундыйрак типтә инде. әйе.
Бик тә э, мөһим сайлау дөресен генә әйткәндә, без сезгә Э, кечтеки генә бер мәгълүмат белдерәбез инде бик кечтеки мәгълүмат тире киңәш киңәш э, мәсәлән менә казан федераль университетыннан э, тел белгечләре экономистлар галимнәр чыгалар төрле төрле исегездә калдырыгыз медицина университетыннан теш табиблары педиатр педиатрлар хирурглар чыга менә мәсәлән аграрныйдан кемнәр чыга алып баручылар җырчылар президент чыга сез күз алдына китерегез әле нинди кыя булырга тиеш әйме нинди югары тирән кыя булырга тиеш ул әйме менә алып баручыдан президентлыкка менә күз алдына китерегез менә менә абитуриентлар менә президент булырга хыяллана дип бара инде менә әйме кыядан үтәргә тиеш бит инде атлыйлар ләкин килеп төшәләр атлыйлар ләкин килеп төшәләр берсе артыннан берсе берсе артыннан берсе берсе алтыннан берсе Һәм килеп төшкәч, анда нәрсә? Анда учак ягып утыралар. Рамил Шарафиев, Фәннур Рибра, Зөлфәт Зиннуров. Ильсаф, э, гитарасы белән. Э. Булат Фасахов.
Теге учак якканнар, теге дипломнарын ягып утыралар шунда. Синең 23-нә э, не датың буш түгел малый. Хәләл туй алып барасы бар иде. Әйе.
Шулай Бер заман кабынып китеп җырлар җырлыйлар болар монда, тавышлана башлыйлар. Бер бер мәлне. Син дә президент буласың килдем, әйе, син дә президент бул. Бу кычкырышалар инде бер берсе белән. Һәм бер мәлне өстән тегеләргә. Әйдәгез анда бәк кычкырышмагыз әле, яме йоклыйсы да бар.
Ярар, темага кайтыйк. Ә, ә кооператив институтыннан кемнәр чыга? Син башта сора, анда кемнәр керә? Керә? Керә. Керә керә ансы ветеринарный җегетләр. Алар менә шуны кар. О. Җәмәгать, минем дә ачуны чыгарган бер яңалык бар. Күрдегезме? Фирдүс Тимаев э, Instagram челтәренә үзенең хатыны белән пост урнаштырды. Әйе. Һәм беләсез, монда бер хатын нәрсә дип язды? Нәрсә? Скажи жене, пусть накрасится. Фу, вот.
Андый кешеләргә беләсеңме нәрсә? Андый кешеләргә Күтеңне иррәт статуэткасы бүләк итәсем килә, как раз күттән чыккан. О, Әйе. әйе, Бу менә нинди дигән. статуэтка будет инде лампочка. Ну, мә күтеңне иррәт инде. Рәхмәт.
Кай, нәрсәгә фаилә тапшырдыгыз? Теге комментарий язган хатынга тапшырасы мондый статуэтканы. Мә, күтеңне өйрәт. А, миңа да килеп җитте. Давайте переснимем.

Батучы хатын-кызны коткаралар. Исегездәме, безгә балачакта Шалкан әкиятен укыйлар иде бит, әйеме? Бабка за детку, детка за бабку, шундыйрак менә ул бит инде теге нәсыйхәт буларак безгә килгән теге әкият, әйеме? Бердәмлектә көч дигәнне аңлата. Нәкъ шулай, дөрес. Монда да Пермь халкы үзенең бердәм икәнен тагын бер раслады. Әфәрин сезгә. Әфәрин. Әфәрин Пермь халкы. Бик матур. Карале, Пермьдә татарлар күпме? Пермьдә ме, татарлар ме? Да О. Җәмәгать, безнең эстрада йолдызлары әз генә шашына, кытырына башладылар. Мәсәлән, Әбри Хабриевка игътибар итик әле. Әбри әбрәкәй төзегән. Эшләп бетердем.
Аллага шөкер. Ахырына җиткездем мин моны. Әбрәкәй.
Бәдрәф, уборный, кемгә ничек җайлы? А, күрдегезме хәзер, карагыз ничек мактана. Карагыз әле, бөтенесе кемдер Enel сатаймы, бирек минем компаниягә керегез дип, кемдер өйләр теге буяймы, э, кемдер мал көтә анда, көтү көтә аймы, монда шулай әбри, әбрәкәй төзи. Әгәр дә инде сезгә менә әбринең э, бәдрәфе кебек шундыйрак бер типта, дигән, корылма кирәк икән, әбригә мөрәҗәгать итә аласыз.